Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Pit a mam Gilles. Gudde Moien an häerzlech wëllkomm. Schéinen gudden Dag Pit, wéi geet et der? Geet et der gutt? Mir geet et super, super. Super Talent! Suppen, Suppen Talent! Suppen Talent!
Mir sinn alt erëm net hei fir domm ze schwätzen, mä Dach obwuel.
och, och. Deen Intro hu mer och schonn ewéi eng Kéier gemeet, mä jo, mir sinn hei, Egal. well d'Joer ass esou gutt wéi eriwwer. Jo, An esou dann, gutt wéi. an dann hu mär ganz vill ze zielen, oder fir méi, mir hunn ëmmer vill ze zielen, mä dann hu mer ganz vill ze zielen, wat eis dëst Joer wierklech beweegt huet. An Eis motivéiert huet fir Musek ze lauschteren an do hu mer eis geduet mir maachen alt erëm eng Best of 2021 Editioun mat deenen Alben wou eis am wichtegste sinn. Mir wëllen awer elo net hei ze vill an d'Längt goen, well et gëtt laang genuch egal wéi. Mir probéieren et zumindest, mä mir kënnen net verspriechen. Mä e versprécht generell villes an halen näischt. Dat och.
Mee et klappt awer ganz gutt, muss ech Jo, et geet, et geet. Also.
Héiere keng Beschwerde bis elo. Nee, nee, nee. Well och kee Lëtzebuergesch versteet. Mee dat ass net schlëmm. Mir hunn eis op d'Top 10 jeeweils gëeenegt. Mee alt erëm, wéi dat. Pflichtprogramm an dësem Channel hei ass, hu mer eng Spotify Lëscht gemeet fir iech déi déi wichteg Saache vum Joer 2021 ëm d'Oueren ze geheien an mir ginn eng Kéier kuerz doduerger well net alles wäerte mer lo hei erwähnen, mee d'Lëscht ass ass net kleng, dat muss ech op jidde Fall soen, ech mengen mir si jo bei bal 40 Saachen, also Do misst och fir jiddereen eppes dobäi sinn. Denken och. Ech mengen mir hunn zimmlech vill verschiddenes vun all Genre plus minus. Ech mengen e Power Metal ass relativ e bësse manner vertrueden dëst Joer, mä jo vläicht hu mer och einfach net vill Guddes fonnt do. Vläicht kann een awer och soen, datt mer deelweis vläicht verschidde Genrë manner gelauschtert hunn wéi déi Jore virdrun oder wéi déi Jore wou komme wäerten. Dat ass bei mir perséinlech En ganz grousse Facteur gewiescht. Ech war dëst Joer wierklech am Shoegaze an am Post ënnergaangen am Verglach zu deene Jore virdrun. An mol kucken, wat d'nächst Joer kënnt. Mee mir hunn jo och, mir si jo nach net fäerdeg dëst Joer. Also d'nächst Joer geet et, geet et ratzfatz weider. Mir hu genuch geplangt och, ne? Och datt d'Leit Bescheed wëssen, wa mer d'Episod hei ophuelen, mir si lo haut de véierten Dezember, dat heescht alles, wat nach dëse Mount Raus kënnt, packt et elo leider net an des Lëscht, mä falls et eppes geniale Meeschterwierk sollt dobei sinn, dann. Och et wäert zumindest an der Spotify-Lëscht wäert et optauchen, Jo, jo, oder mir maachen nach en separate Post driwwer, da kann een dat natierlech och nach maachen.
maachen. Wéi gesot, d'Joer 2022 wäert och vill Gutts dobäi sinn, mä elo loosse mer mol kucken, wat mer heizou ze soen hunn. Wëlls du, wëlls du mol ee vun denge, vun denge Saachen nennen, wou s de dech wierklech sees, ok, dat do hätt ech net geduet, oder dat do hunn ech mer vläicht ze geduet? dass dat gutt ass. Villes.
Villes, jo. A wéi gesot, et war am grousse Ganzen en iwwerragend Joer gewiescht. Et war warscheinlech d'Bands hunn vill Kreativitéit gesammelt gehat, vläicht duerch Covid, vläicht duerch d'Confinement an alles, gell. Mee op alle Fall, et war e wonnerschéint Joer fir de Metal an et ass saugutt Saache si erauskomm. Vun Underground Bands bis zur Urgesteinen wéi Iron Maiden ass alles dobei. An jo, ech weess net, wou solle mer ufänken? Solle mer mat eiser Top 10 ufänken oder solle mer einfach mol random e puer Albumen rausgeheien? Nenn mol einfach e puer Alben, déi vläit elo nach net an denger Lëscht stinn, mee nenn einfach mol e puer. Ma eppes wou ech mer zimmlech sécher war dat et mer wäert gefalen, dat war Jinjer mam Album Wallflowers, deen da dëst Joer ongeféier, meng ech, am September erauskomm ass, September, Oktober. An Yes. jo, et ass e klasseschen Jinjer-Album. Ne? Si hunn sech alt erëm en enke punkto Progressivitéit gesteigert gehat. Dat ass richteg, Et yes. ass en enke gutt Portioun Uwiesslung dran. D'Tatjana huet. Ass deelweis richteg krass mat sengen Growls ënnerwee gell, gëtt richteg déif mat senger Stëmm an den Album ass zimlech verréckt muss ech soen, ofwiesslungsräich, gefält mer en Grëtzelchen, net grad esou gutt wéi de Virgänger Macro, awer trotzdeem fantasteschen Album.
Wann ech emol een hei eraus picken wou ech mer och näischt näischt dobäi erwaart hunn, oder well ech et einfach net kannt hunn, An dat ass an deem Fall eng Band, mat deene mer och dëst Joer d'Éier haten, esou e soi-disant geschriwwenen Interview ze maachen. An dat ass déi kanadesch Band Unrequited. Ech hunn Ah deen ja. Numm schonn oft héieren virdrun. An et ass eng, et ass schonn Black Metal, doudsécher extreme, et ass Shoegaze mat dran, et ass Atmosphär dran, et ass vun alles mat dran. An Deen Album huet mer gewisen dass Black Metal och kann schéin an propper net, mee dass en aner Klangwelte kann verbannen wéi dee klasseschen Klischee Black Metal an do war ech wierklech iwwerrascht muss ech soen. Nice nice, ech hunn den Numm schonn oft héiere gehat, och wou ech esou Recherchë gemaach hunn, mä ech hunn ni eragelauschert bis du mer se elo erwähnt hues an jo ech ginn der Recht dat ass Dat lauschtert sech nice, muss ee wierklech soen. Virun allem, wat mer bei him opgefall ass, den, dat ass virun allem en Solo-Projet, also do ass een Typs, wou alles mécht. An hien ass wierklech ultra fläisseg, gell? Ech mengen, dat ass elo, ech mengen, do kënnt wierklech all Joer en Album eraus, vläicht esouguer zwee deelweis. Et ass haaptsächlech instrumental, ausser säin Ge Geschweeks, wat wat en gewéinlech do dran huet. An dës Kéier war och e bësse clean Gesang dobäi, wat deem Ganzen nach eng ganz aner Nout verpasst huet. Mä wéi gesot, also dat dat ass eng ganz interessant Band, mengen ech, wou, oder interessantene Soloprojet, wou wou vläit nach an de Jore mä wäert méi wéi eng Kéier hei wäert optauchen. An hei nach eng Kéier un dëser Stell e Merci un hien an och fir déi Leit dobausse, wou wësse wëllen, Wat hien sou ze soen hat, dat fannt der ënnert eiser Interview-Rubrik. Hat sech op Instagram, an do steet dann och alles, wat den Här zum Album, zum Album Beautiful Ghosts ze soen hat. An jo. Ok, ma da fuere mer weider, géif ech soen. Ech hat virdrun schonn erwähnt, ech mengen, Metal Dinosaurier nennen ja. emol, ech wëll se net vernennen, mee Iron Maiden ex perséinlech hunn mhm. 2021 en neien Album rausbruecht, Senjutsu heescht den. Äh, ja ja fir allem ge war am Bemol so an Album raus an Kasch assen do an Jongen hunn an hirem hégen Alter absolut hoprozentg gut ofgeliwwert gell. Ja. Das, das, das, das Sou eng gudd Produktioun den Album gell, dat ass wierklech schon op engem Level wow gell. Wou natierlech och haaptsächlech just sou Metal Gréisste kënnen produzéieren soen ech mol. Jo natierlech jo. Ech hunn den Album net ganz vill gelauschtert, mee dat wat ech héieren war wierklech sou ok dat do ass Iron Maiden, sou wéi Iron Maiden am Joer 2021 soll kléngen. Genau, genau, dat beschreift et ganz gutt. Et geet vill ëm déi japanesch Samurai-Kultur vun de, vun de Lyrics hier, gell. An dass, jo, et mécht einfach Fun, en ze lauschteren. A jo, ech hat elo, wobäi et ass elo schonn zimlech laang hier, wou se den leschten Album rausbruecht hunn. Ech kann den Datum elo net genau soen, a wat fir Joer et war, gell. Mä ech mengen, si sinn och e gewëssent Alter, dat ass normal, dass s de dann net all Joer oder all zwee Joer en Album rausbréngs. Ech mengen, si brauchen dat och net méi. Ech mengen, si hunn. Eng Weltklass Diskografie an jo mee trotzdem si hunn et nach eng Kéier gemaach an et ass et ass fantastesch gutt.
Jo, dann erwänen ech och nach een, dat maachen ech zwar e bësse méi kuerz a schmerz schmerzfrei, well deen ass lescht Minutt geadd ginn an dobausse gëtt et e Youtuber deen Jared Dines heescht an deen huet mam kengem anere wéi dem Howard Jones vun X, Killswitch Engage a Light the Torch carrément en Album gemeet an Ech sinn éischter en Howard Jones Unhänger vun der Killswitch Engage Zäit an deen Album huet mech wierklech, en ass meng ech virun enger Woch, also elo wou der dat do héiert ass en dee Moment eng Woch oder annerhallef Woch al a dat ass gäil, dat ass wierklech esou wow, dat do dat do kéint e Killswitch Engage Album sinn zu zu Héichglanz Zäite vu Killswitch Engage. Jo ech hat d'Lidd gelauschtert, ech hat den Album net ganz gelauschtert awer déi éischt Single déi se erausbruecht hunn an jo jo definitiv jo vu mir. Also wéi gesot, déi Lëscht steet jo lo wierklech lo extrem vill duercherneen drop, hein, mä mir huelen einfach emol hei eis, eis, eis perséinlech Favoriten eraus. Voilà.
Ech hat och nach Epica mat hirem neien Album Omega, dee war och relativ um Ufank vum Joer erauskomm, ne. Och eng Band, déi ni enttäuscht, ne. Och witzeg awer, wat ech ka soen, datt dat vun dir kënnt, fir een, wou wierklech net ganz vill mat esou Symphonic an Power Metal Saache kann ufänken, fannen ech et ëmsou méi interessant, datt s de si och dra gemeet hues. Jo, mee ech lauschteren si lo schonn eng kleng Zäitchen, net all ze laang, awer eng kleng Zäitchen, e puer Joer awer. Ech hunn se gär, well eben dat Symphonic awer och mat Melodic Death Metal gemëscht ass. Ech mengen do ass jo och Growlgesang vum Gittarist an esou weider an. Déi Mëschung gefällt mer ganz gutt. Nach esou eng Band déi ech elo zum Beispill léiwer géif lauschteren wéi Nightwish zum Beispill. Dat kann ech awer verstoen. Dat kann ech absolut novollzéien. Wat wat hunn ech nach? Eppes wat mech och dës Joer iwwerrascht huet, awer och de Fait well ech mol endlech erausfonnt hunn dass deen Dee gewéinleche Gittarist, dee bei enger anerer Band spillt, wou ech, wou ech no, nolafen an alles anootmen, wat se maachen, dass deen och bei Architects spillt, an Architects huet och dëst Joer en Album erausbruet, For Those That Wish To Exist, an deen huet jo och e bëssen Shitstorm ausgeléist, well dat war wierklech en absolut gäilen Album, e Metalcore-Album par excellence, wou vläicht. Och e gutt Beispill ass, dass Metalcore huet d'Tendenz och ëmmer méi extrem ze ginn, zemools zum Datum vun haut. An dat do ass awer wierklech to the point. Et ass, et ass, ech weess net, et ass einfach e perfekt geschriwwenen Album. Genau, genau.
An dofir si se och definitiv an der Spotify-Lëscht. Jo, deen ass och op Platz 10 vun menger Top 10 Lëscht ah, gewiescht, Architects, ja. Maja. Ech ging soen, mee dann kéinte mer sou lues an eis Top 10 iwwer goen, well dat meescht wäert souwisou do dra stoen, ne? Jo, bah, ech hunn der e puer wou ech wollt erwähnen, trotzdem, ech hat nach nee. äh, Gojira, Gojira mat Fortitude, äh, Carcass mat äh, Torn Arteries, äh, d'Japaner Serenity and Murder mat äh, Reborn,

Jo, Architects for those that wish to exist, e fantasteschen Metalcore Album. Sinn elo net den allergréissten Metalcore Lauschterer, awer ab und zu, an zemools an der Summerzait, ass et eppes wat ech awer ëmmer erëm, wou ech ëmmer erëm gär zréck ginn esou ne. Okay. An et ass effektiv wéi's du gesot hues e Genre wou ëmmer méi an probéiert an d'Extremen ze ginn oder ëmmer méi probéiert op op Breakdown ze puchen an esou. Yeah. An dann kommen Architects, eng Band déi ech elo schon seit ville Jore lauschteren an déi ëmmer op all Album sau gudd sinn an immens professionell sinn an immens talentéiert Museker sinn gell an brengen alt erëm eng Kéier en eppes wat wat fir sech eleng steet e bësse kann ze soen ne e modernen klengenden schéinen Metalcore Album. Jo schéinen ass de richtege Begrëff mengen ech. Et ass alles, et ass wierklech alles. Alles lauschtert sech wierklech einfach op deen Album an awer ass et op seng Aart a Weis komplex a vläicht och méi déifgrënneg wéi s de op den éischten Duerchgang mengs an dat mécht deen Album esou interessant. Ech hunn, pardon, ech hunn op menger 10 hunn ech Ad Infinitum, ech kann net méi auschwätzen, Ad Infinitum. stoen, eng Band aus der Schwäiz mam Melissa Boni als Leadsängerin an den Album heescht Chapter Two, Legacy. An jo, ech hunn et an engem Post scho gesot, wann ech Melissa Boni gesinn oder héieren, da liken ech. An dat ass hei net aneschters. An dat Framënsch huet einfach eng bommesch Stëmm. Si maachen eng symphonesch Metal-Aart a Weis, déi awer och méi dezent ass. Dat ass näischt Bombastesch ass et elo zum Beispill wéi Epica, fannen ech, oder wéi Nightwish. Ja, ja.
Mee dat, dat, dat ass wierklech relax ze lauschteren. An wat mech natierlech ëmsou méi freet, well hatt ass eent, wat mega gutt clean sange kann an awer och e ganz eeklege Growl kann liwweren. An dat, dat mécht dat, och wann et net vläicht op deem Album net genuch growlt, fannen ech do, wou et growlt, do ass dann awer dann och dowäert. Ja, ginn ech der Recht. Wat ech wonneren, ech hat den Album, ech hat d'Band virdrun net kannt gehat, ech hat just d'Melissa hat ech vum Numm hier esou kannt gehat an duerch dech hat ech den Album och gelauschtert an ech hat mech immens gutt gefreet driwwer, dat lauschtert sech immens gutt, gell? An dat ass effektiv jo déi Mëschung aus Symphonic mat e bësse Prog dran an esou weider an eben och seng Gesangsstëmm, gell? Fantastesch, lauschtert sech immens gutt an. Ech wäert och an nächster Zäit da bëssen méi oft bei mir lauscht lafen am Auto oder esou. Ech muss soen ech hat ech hat däin éischten Album vun hinnen hat ech och, ech hunn en awer net esou appreciéiert. Ech hunn déi aner Saachen wou hatt matgewierkt huet, et huet bei Feierschwanz huet et och matgemi et huet nach eng aner Band déi The Dark Tower oder esou eppes heescht wou se éischter méi Folk orientéiert Saachen hunn eng Versioun vun Jenny of Oldstone mengen ech Vu Game of Thrones mengen ech wou se nogesongen hunn an an natierlech ganz bekannt ass wahrscheinlech säin säi Cover vun Twilight of the Thunder God vun Eamon Amarth wou och ähm, net ze ënnerschätzen ass. Mee jo duerst recht, also ech denken déi do hunn éischtens mol nach ganz vill ze soen Ja. an ech fanne se se passe ganz gutt, also brauchen sech net ze verstoppen an der an der Symphonic Metal Zeen, well se hu wierklech eng drop, gell? Ja, ja, definitiv.
Ech menge vun deenen wäerte mer dann méi héieren. Wahrscheinlech, jo.
Komme mer op Plaz 9 vun menger Lëscht, do hu mer 1914 oder 1914, ukrainesch Black Metal Band mat hirem Album Where Fear and Weapons Meet. Wien d'Band kannt, kennt, weess, datt se haaptsächlech oder grondsätzlech nëmmen. sech mam éischte Weltkrich befaassen an dat ganz gutt, elo net op eng Krich verherrlechend Aart a Weis, mee éischter op eng Anti-Krich Aart a Weis, datt se dat schonn, dat Schlecht vum Krich erausspigelen an dat Krich, Krich huet keng Gewënner a keng Verléierer oder Krich huet nëmme Verléierer, esou déi Thematik e bëssen. Jo, wéi hunn se jo gesot an engem Déi déi d'Enn vum Krich gesinn hunn, sinn déi wou am Gruef leien. Jo, Esou e bëssen, ne?
jo, jo, jo. An dat spigelen se ganz gutt ronderëm. An dat ass en Album, op deen ech mech och vun Ufank un gefreet hunn, Yes. well ech och schonn de Virgängeralbum The Blind Leading the Blight immens gutt fonnt hunn, esouguer nach besser. Ech fannen deen eng kleng Grëtz besser, de Virgänger, muss ech trotzdeem soen. Ech mengen, mir hate virdrun nach driwwer geschwat gehat, mir waren eng Portioun, ass eng Portioun méi dreckeg. Den heiten ass besser produzéiert, huet e bësse méi eppes Epeches mat dran an och deelweis esou lues Lidder, lues Passagen a verschiddene Lidder, déi immens gutt, immens gutt passen, fannen ech. Awer den éischten huet einfach esou dat, dat, dat, dat. dreckegt Gefill eben vum Krich, ne, Schlamm. Schützen graben voller Bulli an sou, dat dat Gefill hat ech bei deem, dat hunn ech hei manner, awer den Album ass näischtdesdetrotz absolut erwähnenswert an ganz saugutt. Jo, ech wär och ganz ganz entzückt wann een déi, wann d'Situatioun dann iergendwann erëm eng Kéier erëm besser gëtt, erëm eng Kéier kéint live gesinn, well live Shows vun hinne sinn och wierklech eng eng Erfahrung wäert ja, eng Erfahrung wäert en theatralt Stéck scho bal also si si bréngen si bréngen de Krich mat do wou se grad spillen gell ja, an, ja, ja. Äh, se maachen der kloer dass de dass mer alle Gueten do gingen bei d'Kaz goen. Ja ähm, wat hunn ech dann op der Neng op der Neng och en Album, da muss ech leider zu menger Verteidigung soen den Album ass nach net dobaussen. Deen kënnt den zéngten Dezember eraus. Et ass e Solo-Projet vum Alex Haddad, ech wëll en elo net vernennen, an et ass e Solo-Projet wou ënnert The Artisan Era, wou och e ganz wichtege Label fir mech ass, an seng Band heet heescht Desiderium an déi maachen, jo wéi kann ech soen, se maache Melodic Death, Progressive, Symphonic Black Metal gemëscht an déi puer Saache wou elo dobausse si vun de Singles hier, déi hu mech wierklech ewech geschoss well ech deek vill Parallelen rem fonnt hun, ech hun Wintersun Parallelen dra fonnt, ech hun Neo Oblivious Scaries Saachen dra fonnt an an an dat mecht mech frou an den Album heescht Aria net Ariach mee Aria huet verstan an wéi gesot hien huet et awer just op 9 gepackt. Ähm, awer zu Recht, géing ech soen. An ech mengen, datt esou eppes kéint dem Pit och ganz gutt gefalen. Ok, ok, ma ech hunn nach näischt dovunner héieren, mee wann s du elo sees, datt war mat Neobliviscaris kanns vergläichen, da sinn ech schonn direkt hellhöreg ginn. Hiren, hiren Virgängeralbum Shadowburn, deen ass vu Juni, dat hunn, Juni lescht Joer. Ok, krass.
Hätt ech deen do kannt, dann wär deen honnertprozenteg, awer honnertprozenteg op menger Top Ten Vum leschte Joer gewiescht. Ja, et verfassen leider ëmmer Saachen. Jo, mä an awer fënns de et dono erëm an da bass de awer frou, gell? Ja, ja, ja, ja, absolut, absolut. An jo, wéi gesot, Plaz 9, Desiderium mat Aria. Nice.
Ok, ma dann kommen ech bei meng Plaz 8. Do hu mer d'Madammen aus Brasilien, Crypta, mat Echoes, mat Echoes of the Soul. Ech mengen, mir hate schonn iwwert se geschwat gehat an der Episode mam Dan vun The Metal Inspector. Jo, ech mengen, vill brauche mer net méi vill driwwer ze soen. Den Nervosa kannt huet dat do, kënnt zimlech no drop un, awer ass nach eng Spuer méi knallhaarden, éierleche Death Metal. Jo, seng Stëmm iwwerrascht mech einfach extrem, wéi krass dass et ka ginn. Gutt knaschteg, gell, richteg, kënnt scho bal an de Black Metal eran, seng Stëmm, gell, wann s de esou lauschters, gell. Och sinn esou gäil Riffs op deem Album an esou schéin Soloen. Ech mengen si hat och Sonja Anubis Sonja Anubis aus Holland hat sech dobäi geholl gehat gell. Fantastesch Gittaristin jo. Eng Band vun där nach vill wäert kommen. Doudsécher an ech freeë mech drop op alle Fall. Bien, bien, bien, bien. Dann halt je mol gudd ënnerwee, hei geet dat ratz fatz mar wéi um Schnürchen. Sou, meng Plaz 8, d'Cheffen sin nees do, Death Metal Titanen aus Schweden, Hypocrisy ass endlech erëm do.
An wisou stin se souwäit hannen, well ech hat all Grond se no vir ze setzen, mee well et sou spéit komm ass, soen ech mer einfach, nee, deen do gëtt nach vill vill méi gelauschtert wéi dat wat ech bis elo gemeet hun, mee dat war se. Liwweren op deem neien Album Worship, dat ass, dat ass erëm genau deen Hypocrisy, mat an deen ech mech verléift hunn deemools. Dat ass alles, wat The Arrival hat, alles, wat Virus besser gemeet huet an déi ganz Progressivitéit, wou Taste of Extreme Divinity ginn huet, hunn d'Zäit ugefaangen, einfach alles gemëscht an erëm e Killer-Album einfach geliwwert, gell. An du hues d'Gefill, dass se sech guer keng Méi ginn hunn, esou e Meeschterstéck ze schreiwen. Dat ass einfach esou Boom, gell? Dat ass esou. Den de Peter Tägtgen ass ass e Genie, gell? An dat beweist deen Album einfach einfach erëm. An jo, gäile Schäiss. Ech mengen, du hues elo schonn alles dozou gesot, wat ee kann soen. An du hues dat ganz gutt beschriwwen gehat. An den eenzege Grond, wisou den Album net op menger Lëscht ass, ass och, well ech d'Lëscht schonn gréisstendeels fäerdeg hat a well ech wosst, dass du se géifs dropsetzen, wa mer dann e bëssen Ofwiesslung kënnen hunn, Hun ech geduecht komm léisst es ewech, awer een huet absolut eng Platz a menger Top 10 verdéngt ne, mee well Top 10 just 10 Platzen huet hun ech en net drop gesat, mee jo en ass fantastesch, et ass wéis de gesot hues et erënnert direkt un um Virus an un Arrival, un déi gutt al Zäiten, wéi wann keng Zäit dozwëschent vergaange wier, an köstlich, absolut köstlich. Geil, absolut geil. Komme mer op 7 an da komme mer zu enger anerer Death Metal Titanen Band, nämlech Cannibal Corpse mat Violence Unimagined, wat och e wonnerschéinen Titel ass, wien et gewinnt ass vu Cannibal Corpse. Ech sinn säit laangem e Cannibal Corpse Fan, ech kennen hir ganz Diskographie, ech hunn och. De Gros vun hirer Diskographie gär, an zemools dat lescht Joerzéngt hu se mat kengem Album enttäuscht gehat, mä och dat leschte Wreck, do komme ech net op den Titel, Wreck Before Black, jo Wreck Before Black, sou heescht en, verdammt gudden Album, an deen doten stécht deem doten. Dass dass absolut den Nofolger dovun am Sound an äh, Punkto Mischt, du Qualitéit mischt, an du allem. mischt schobal soen, dass den, den doen Al Album äh, Violence Unimagined hëlt den aneren Album an zerstéiert s'au op Schobal, brutalst ja. Aart a Weis. A wien wien de Cannibal Corpse kennt, vun aller alleréischte Sekonn un kriss de dann Schnëss, gell? Direkt. Äh. Das, ja, wieso Zäit verléieren?
Ja, ja, geet einfach direkt lass, knätsch, bumm, an de ganzen Album geet pollriit sou weider, gell? Mm. An ech mengen, fir eng Band, déi dat elo schonn säit 30 äh, Joer mécht, äh, knallhaart ëmmer erëm Death Metal ze maachen, hunn ech Respekt virdrun. An ech mengen, ja, ech hunn och Respekt dovunner, wann eng Band sech verännert. Ech mengen, du kanns dech ëmmer veränneren, awer wann s de ëmmer dat selwecht duerchzitts an awer gäil dobäi bass, dann huet dat héije Respekt verdéngt, gell? An ja. Penny Paragopes man dat verdammt gutt. Verschiddener soen, si wären overrated. Vläicht sinn se dat e bëssen, awer et ass mer egal. Ech fannen, den Album ass absolut den Hummer. Do ginn ech der Recht.
Ech hunn den Album net nach laang net esouvill gelauschtert wéi s du. Mee alt erëm déi Saachen, wou ech héieren hunn, waren esou, okay, dat do ass, dat do ass Cannibal Corpse. An zwar och wéi wa keen Dag. vergaange wär, wou se net genau dat selwecht gemeet hunn. Genau, genau, genau.
Dat ass schéin. Dat ass schéin, wann s de esou Momenter hues, wou s de einfach dat éischt Lidd héiers, déi éischt Sekonnen a fänks einfach un ze schmunzelen a se, D'Daddy Knaschtzek hunn et hei erëm, erëm fäerdeg bruet. Si hunn et erëm gepackt, jo. Jo.
Jo, wat hunn ech op menger Siwe stoen? An dozou muss ech ganz kuerz eng Klammer opmaachen, eleng fir, fir eis Lëtzebuergesch Zeen, déi och an dëser Top Top Ten an Top Alben generell dëst Joer dran ass. Mir hunn eis schwéier gedoen, oder ech zumindestens, wann ech wéilt eng Lëscht maache mat Top Alben, ech misst d'Lëtzebuerger einfach alleguerten op eent setzen, Aus Respekt an aus einfach well ech deelweis och frou sinn, datt ech esou vill nei Saachen héieren hunn an och natierlech nei Saache kennegeléiert hunn. Ech schwätzen do vun natierlech vun de Jonge vu Scarred, vu Mind Patrol, vu Parity an Legacy of Atlas hunn och en neit Lidd erausbruet an esou Saache wéi dat. Alles Bands wéi Scarred oder. Ferraduren net vergiessen. Ferraduren, pardon. Jo, gesäis de, dass, et sinn der genuch do. An ja. ähm, nach eng Kéier ganz grousse Merci éischt emol un, un, un Scart, un, un Asator, un äh, Legacy of Atlas, un Miles the Petition natierlech, mat deenen mer dëst Joer och och Interviews gemeet hunn. Äh, et wäerten dat nächst Joer wahrscheinlich nach nokommen, méi wie sécher souguer. Mee lo kommen ech mol zu menger 7 an menger 7 steet keen anere wéi Mind Patrol mam Album Icaria. wou Mëtt lech, äh Mëtt dëst Joer, pardon, erauskomm ass. An ech sinn doudéierlech, ech hu Mind Patrol just virdru vun Numm kannt an ech hunn näischt gelauschtert. An ech muss soen, dat deet mer schrecklech leed, datt ech virdrun net e bësse méi Interesse gewisen hunn, well do ass verdammt vill Potenzial an där Band an dat spigelt den Album Ikaria perfekt eriwwer. Den de Luc, de Sänger, ass Total wahnsinneg wat dee wat dee stëmmlech do do rappt gell an déi ganz déi extrem progressiv Spuer wou z'erhalen iwwert de ganzen Album hin ass ass scho bal beängstegend well sou Saachen hunn ech bei Gréisste wéi Dream Theater oder sou héieren an ech hu mer dat op kee Fall bei esou enger Band wéi Mind Patrol erwaart an ech si awer ëmsou ëmsou besser iwwerrascht ginn. Ikaria baséiert natierlech op dem famousen, sou wéi se schonn eng Kéier gemeet hunn, méi wéi eng Kéier esouguer, op dem Roman vum Luc Françoise, also den al den d'Buch heescht och dann Ikaria, eng dystopesch Sci-Fi-Stad, wou net alles esou ass wéi et schéngt an dass dass. Ech hu laang gebraucht, vläit esouguer ze laang gebraucht, fir do ranzekommen. Ech sinn och nach net fäerdeg mam Buch, et deet mer alt erëm onendlech leed, mee et ass absolut hörenswäert an och liesenswäert. An domat hunn ech mäint gesot. Tipptopp.
Jo, ech hat et laang viru mech hi gestallt, deen Album do ze lauschteren, an ech weess net wierklech firwat. Elo wou ech et endlech gemaach hunn an dat nach e puermol widderholl hunn duerno, Den Album wiisst ëmmer méi bei all Kéier wou s de en lauschters an e gëtt all Kéiers besser. An déi Mëschung aus de luese progressive Passagen an dann déi wuchteg Häert, déi dech dann op eemol paakt an op de Buedem schmäisst, dat ass immens. An trotz allem wéineg Bands hei a Lëtzebuerg, déi dat op esou eng gutt Aart a Weis fäerdeg bréngen. Dat stëmmt, jo. An ech hat den Numm Mind Patrol schonn eng Zäitche kannt gehal an ech hunn d'Band echt wéi ze ni dozou gekomm se ze lauschteren. An datt deet mer wierklech leed, datt ech dat net wierklech dat éischter gemaach hunn. An ech mengen eleng de Fakt, datt s de e Buch schreiws an dann en Album drop, All Respekt, dat kënnen net vill Leit maachen an jo dat huet definitiv eng Plaz an enger Top Ten Lëscht verdéngt mengen ech. Absolut, absolut.
Sinn och wierklech gespaant wat wat wat si an deenen nächste Jore wäerte maachen, well do ass och erëm, dat ass esou en Tirang vu Musek deen net ganz op ass, mee et blénkt extrem aus deem Tirang eraus an du wëlls en opmaachen a kucke wat do nach alles verstoppt ass. Mee gutt, komme mer bei Plaz 6 vun dir, ne? Platz 6 hu mer dat éischt e bësse méi schwaarzt. Do hu mer, ah nee, mir hate schonn Ninety Four Dee, mee bon. Et géing mech wonneren, wa mer net iwwer schwaarz Saache geschwat hätten hei. Jo, an hu mer eis Frënn aus den USA, Wolves in the Throne Room mat Primordial Arcana. Eng Band, déi och ni enttäuscht. an deem wat se maachen. Si hunn et einfach drop dat spirituellt, spirituell mat Natur an Atmosphär ze vermëschen.
Ouni den Okkultismus ze vergiessen. Jo, e bëssen Okkultismus och mat dran, esou den Cascadian Black Metal, wéi si et nennen, ne, alles wat esou an den an nërdlechen Westküst vun den USA an de Bëscher esou ofleeft, ne, vill mystesch Saachen dran. an domadder erzeugen se eng immens gutt Atmosphär. Si maachen dat schonn säit vill Joren an dat doten ass fir mech den beschten Album, zumindest säit Two Hunters. Si hunn och esou déi gewëssen eppes monotones, bon eppes monotones hues de un sech ëmmer beim Black Metal, mee dat hunn ech och immens gär muss ech soen an si verkafen dat awer esou gutt an et kënnt esou gutt eriwwer an. Jo, ass och immens gutt produzéiert. Dat kann een net ëmmer soen vun engem Black Metal Album. Heiansdo hunn ech och gär eppes Knaschtreges, mee esou eppes fir si, do sinn ech och frou wann dat dann eng schéi Produktioun huet, muss ech soen. Jo, dat stëmmt.
Jo, ech hunn deen Album och wierklech oft gelauschtert. En huet wierklech, en huet seng, seng Momenter, wou en dech effektiv an engem Bësch stoe léisst an esou, Wow, hei geschitt iergend eppes Magesches an ech kann et net wierklech erklären. Hm, wat hunn ech op 6? Ech war, deen Album hunn ech och schonn mam Daniel, dem Metal Inspector, schonn eng Kéier driwwer geschwat an eiser Episod, wou mer mat him gemeet hunn. Ech ginn och hei elo net ze vill dran an. An nach eng Kéier och grousse Merci un si, d'heescht All Hava, Frozen Bloom. Mat deenen hate mer och viru kuerzem e schrëftlechen Interview, wat och interessant war, muss ech soen. An jo, wat maache si? Si maachen. Black Metal, atmosphäresche Symphonic Black Metal aus der Keelt vu Russland. An jo, et ass puer Monotonie an awer.
Ja. An ech mengen, ech mengen dat, dat resüméiert den Album ganz gutt. A generell hir ganz Diskografie ass esou, dass déi Keelt, dass déi, äh, déi, déi, déi naturbewossten, naturbewosste Black Metal. Sou kéints et scho bal an eng Kategorie setzen. An ech war richteg iwwerrascht iwwer deen Album, well ech dee Virgänger vun Tudun Lagova, mengen ech heescht en, jo, deen hunn ech schonn extreemst gutt fonnt an deen do huet nach eng Kéier eng Schëpp dropgeluet. Mee dofir muss een sech Zäit huelen, well do si wierklech Tracks dobäi, wou verdammt laang daueren. A wou dann och esou gäre mol 15 Minutten ëmmer déi selwecht Melodie ass, an dat léisst dech scho bal an eng Trance verfalen an am Schnéi ënnergoen. Mhm.
Gutt. Ech muss soen, ech hat den Album net gelauschtert. Ech hat just ee Lidd dovunner Oh, du gelauschtert weess gehat. elo. Jo, d'Epaulette. Dat kënnt een net ëmmer zu allem. Absolut net.
Mee jo, dat wat ech gelauschtert hunn, dat war ee Lidd, ech kann elo net méi soen, wéi et heescht, mee The Queen of Fields jo. warscheinlech.
Ja dat ka sinn, dat seet mer eppes. Mee jo, et huet effektiv eng eng kal Atmosphär, wat ee vläicht effektiv esou e bësse mat deem Russegen verbanne kann. An et huet e ganz eegestännege Sound an jo, ganz gutt, ganz ganz gutt.
Weider geet et. Äh, wou war mer? War bei 6, da komme mer schonn an d'Hallschent, ähm, och bei 5. An do hunn ech och eis Lëtzebuerger Landsleit vertrueden. Sehr gut.
Mir hate schonn iwwert se geschwat, Skat, mat hirem selwer betitelten Album, deen Ufank des Joers erauskomm ass. Jo, wéi gesot, mir hunn Mir hate schonn e Review driwwer geschriwwen, respektiv de Gilles hat e Review driwwer geschriwwen, hat wou d'Saach ganz gutt erkläert. Mir hate se scho bei eis zu Gaascht gehat an enke Merci un si wann se elo lauschteren. Absolut, ja. An jo, ech hunn den Album immens, immens oft gelauschtert dëst Joer, ëmmer erëm an ëmmer erëm an. Ech verstinn net wisou datt dat méi Unerkennung fannt, ma dat ass wahrscheinlech och well et aus Lëtzebuerg kënnt, well Lëtzebuerg esou kleng ass an hei an do, gell? Mä dat huet, ech fannen et huet definitiv méi Unerkennung verdéngt op alle Fall, ne? Dat ass Dat wat se wahr. maachen, hiren hiren groovegen Thrash Death Sound, gell, mat dës Kéier enger verdammt grousser Spuer Progressivitéit dran, ne?

An dëst Joer ass dann endlech dee laang, ech wëll net soen laang ersehnten, mee jidderee wosst, okay, do, dat kann nëmmen en Album sinn, wat do elo kënnt, ass Eternal Blue erauskomm. An ech mengen, den Titel Eternal Blue beschreift, beschreift wierklech all Lidd, wat op deem Album ass a passt iergendwéi op eng ganz komesch Aart a Weis, trëfft et och zou. Et sinn. Zimlech vill depressiv Lidder drop gell ja, äh, ja. Wie, äh, Constance. Blue, Constance hurt Tenant, you ja. Sugur Sunkiller fan ech op eng Art a Weis bëssen se okay äh, dat oh, ja, dat geil, ja. An dann ja. hues du natierlech so, so, so Bommen wou wou dech wierklech a Fatze rappen wéi Holy Roller, gell? Wat nach, nach a mengen Ae vläit ee vun den beschte Videoclips säit laangem an der Metal-Story, well et ass minimale Honnertprozenteg. Budget, mee et hannerléisst en Image, wou, wou, wou Spiritbox wierklech zu deem mécht, wat se, wat se sinn. An et gouf wierklech Zäit, datt deen doten erauskënnt, well déi Single Collection oder Single Compilation, wou se virdrun haten, dat war schonn, dat war scho richteg gäile Stuff mat dëser moder-, wierklech, si maachen, si maache kee Metalcore, si maache modern Metal an esou muss modern Metal kléngen, gell? Ech mengen, ech mengen, datt dat, wat, wat soll ech do nach méi soen, gell? Lauschtert Spiritbox einfach, gell, well datt, datt, datt vläit eng vun deenen. Bescht beschte Band souwisou, mee och eng vun deene gréissten, wou wou spéitstens mat deem do Album wäert den absoluten Duerchbroch hunn an dann wësse mer natierlech net wou d'Rees higeet, mee dee doten ass absolut derwäert fir hinnen de Wee opzemaachen fir dohinner wou se elo de Moment sinn, hinzegoen.
Gutt, ech soen elo näischt zu deem Album, well dat ass den eenzegen Album, deen esouwuels du an och ech op der Top Ten Lëscht hunn. Du kanns awer gären eppes soen. Nee, nee, ech waarde bis beim Tour ass, wann se kommen. Ah, se ass nach net do.
Nee, nee, kënnt, kënnt, kënnt. E geet elo bei Plaz 4 bei mir an do kënnt en Album, dee sech. nach esou gutt fir um Schluss erageschlach huet an deen ech awer säitdeem scho mindestens fënnef Mol oder esou gelauschtert hunn. An ech schwätze vun der däitscher Black Metal Band Der Weg einer Freiheit mat hirem neien Album Nocturne. Ech war, ech hat et net erwaart gehat, ech hat hiren Virgängeralbum kannt vun deem doten, Finsterre meng ech heescht en. Post Black Metal ass elo net onbedéngt mäin Liblings-Subgenre vum Black Metal, ech hu et léiwer méi rau a knaschteg a wëll,
mee dat doten dat huet mech wierklech wechgebommt, vum éischte Moment un, et huet déi laang gezunnen atmosphäresch Introen an. Dann wann d'Bus lass geet gëss de wierklech iwwerrannt vun vun hirem mächtegen Sound gell. Äiskaal awer och pech schwaarz, och wann Post Black Metal ass, wann en Album ass richteg pech pech schwaarz an mat dem mat dem däitsche Gesang an den immens gudden immens gudde Lyrics fannen ech och gell. Immens gudden Album. Fantastesch gudden Album. Jo ech hunn en och nach elo viru kuerzem gelauscht, an ass jo réischt virun enger Woch erauskomm, mee et ass wéi s du sees. Du hues, oh, oh well s de de komplett vergiess hues, hues de, ah esou, ah esou, jo stëmmt, si hunn en neien Album dobausse, komm mir lauschten eng Kéier eran. An da bass de esou, what the hell ass dat dote gell, wéi krass gutt ass dat gell. An
dat, jo. Ech kann der nëmmen, ech kann der nëmme Recht ginn. Sou, wat hunn ech op menger Féier stoen? Eppes, wat Ufank dëst Joer erauskomm ass, wou ech och ganz grousse Fan dovu sinn, ass Evergrey. Evergrey ass, Escape of the Phoenix ass dëst, Ufank dëst Joer erauskomm. Wéi gesot, wat maache si? Si maachen eng Mëschung aus Progressive Metal an Dark Power Metal, mä dat ass elo wierklech wäit hiergeholl, mee sou bezeechnen si hiert och gär selwer. Okay. Ähm, en Album, wo an enger ganz schwéierer Zäit natürlich auch für sie rauskomm ass, well dat wirklich genauso wie zum Beispiel Scarred oder so äh, das genau dann rauskomm, wie dat ganz lassgaangen ass mat äh, mat Corona an so weiter. Mhm. An ähm, mee ja, den Album huet awer eppes wat die aner net wirklich schön an zwar äh, The Storm Within ass fir dun rauskomm. Ah nee, pardon, de wie heescht de schon méi? Nee, ech schon méi. Hallo. Ech wees net.
Wieso, wieso fannen ech dat lo net? Mm. Ah nee, die Atlantic. Die Atlantic fir drun, dat war wirklich och eng, eng, eng ganz stark Nummer am engen Aan. An ähm, den hat halt wirklich äh, den, den, den Feeling vun, dat war Konzept am Album alles rondrem den Ozean an so. An Escape of the Phoenix, mengen ich, war einfach e Message, En zimlech donkele Message op enger progressive Aart a Weis, fir ze soen, ok, mir hunn eis eise Fessele lassgerappt an esou wéi mir elo hei haut hei stinn, mat deem Sound wou mer hunn, si mer am beschten an ech, wéi gesot, ech si groussen Evergrey Fan an ech, ech kann net, ech kann net soen, datt ech et kann e Stéck lauschteren, mee deen do Album, dee kanns de vun hanne bis vir lauschteren an deen ass absolut, absolut schéin an awer och traureg zugläich. Ok.
En huet och alt erëm eng Kéier seng Fra mat, mat dobäi, wou, wou och als, als Guest Singer drop optaucht. An et si wierklech, wierklech emotional Stécker, muss ech soen. An awer och net manner haart. Dat muss ech virauser soen.
Ja. Gutt. Ech kann der leider net vill dozou soen. Dat do ass och leider en Album, deen ech net gelauschtert hunn dëst Joer. Ech kennen e puer Lidder vun hinnen aus Vergangenheet, mee jo ech kann der leider soss net ganz vill dozou soen. Ech hat si ni ganz vill um Radar gehat esou ne, mee jo ech gleewen der wanns du dat sees. Ok an dann giff ech soe komme mer an d'Top 3 ne. D'Bronzemedail he. Genau déi geet bei mir dëst Joer un Rivers of Nihil mat The Work, och en Album dee mer schonn duerch haten mat dëser. Dat ass Episode mam Metal Inspector. An jo, ech kann just nach eng Kéier dat widderhuelen, wat ech gesot hunn, Progressive Death Metal, alt erëm nach eng Kéier eng Erweiterung vun hirem Album We're Olds Under My Name. An jo, eng riseg grouss Spuer Progressivitéit. Du hues Saxophon dran, wéi ech schonn enke gesot hunn, Instrument wat vill ze vill wéineg am Metal virkënnt an et passt sou gutt an et kënnt esou gutt an et ass en emotionalen Album, et ass en rauen Album, et ass et ass haart, et ass et ass duuss, et ass et ass alles dran an et ass eng Band déi ech mëttlerweil immens immens schätzen a wou ech och einfach hoffen datt se datt se nach laang esou weider maachen an nach vill Guddes produzéiere wäerten. Sinn ech iwwerzeegt, Shabelle, also do kënnt nach vill. Jo, jo, jo.
Gutt, bei mir, dat ass zwar elo eppes, wou ech e bësse mat mer geréngt hunn, esou, ok, soll ech dat an dës séch Lëscht setzen? Ech si ganz grousse Fan vun hinnen, mee et ass awer och elo net de metalleschsten Album iwwerhaapt. Et ass Post-Hardcore, kanns de et scho bal nennen, mat enger Prise Metall, an dat ass déi belsch Band, Shoegaze-Band vu Slowcrush. Slow Crush lauschteren ech säit jo säit deem et se gëtt mengen ech säit 3 4 Joer an Hush den Album Hush deen elo am Oktober erauskomm ass dat ass wierklech sou en en e verdreemtenen absolut verdreemtene Shoegaze Album mat halt deene klasseschen klasseschen lusche Guitar Sounds mat deenen ja äh, den Album mëcht mëcht äh, wie soll soen mëcht Raum op fir ganz villes bannen dran plus natierlech mat der Häert wo se dann an deene méi haarde Passagen hunn a mam äh, Eisa senger wécklech esou softener Stëmm dat esou wécklech esou just esou schimmerhaft iwwer de Melodië schlummert dat dat ass einfach nëmme gäil an den den Album leeft bei mir wécklech um Stéck. An et ass vläicht, wéi gesot, dat dat Softesten, wat warscheinlech op eisen zwouer Lëschter steet. Mä ech mengen, ech mengen, datt si genau sou gutt kënnen op enger Metal-Lëscht stoen, wéi op enger Post-Hardcore Punk oder Shoegaze Shoegaze-Säit. Dofir si si op Plaz 3. Ech ginn der Recht. Also ech denken definitiv, datt den Album eng Plaz verdéngt huet op enger Metal-Lëscht. Och wann dat elo vläicht anerer net mengen. Mä ech Fir mech huet dat definitiv drop verdéngt. Ne ech hat den Album gelauschtert well alleng wat's du sou vill dovunner geschwärmt hues. Shoegaze ass et elo net onbedéngt sou grad menges. Verschidde Saache ginn, dat doten lauschtert sech immens gutt, mol sou am Hannergrond hunn ech et gär, et lauschtert sech gutt, awer et ass näischt wat ech elo oft géif lauschteren. Jo dat kann ech awer verstoen. Dat huet natierlech och mat anere Genren, ne?
Jo, voilà, voilà, voilà. Ech mengen, do sou, do hu mir allen zwee eis, eis Preferenzen an ech ka verstoen, dass du dat do gären hues. Et ass gutt, immens talentéiert Museker an denken och, dat dat e Plaz op denger Lëscht verdéngt huet. Jo, et ass och wahrscheinlech deen, nieft Scarred an Dem Night Fest, deen eenzege Concert, wou ech dëst Joer gesinn hunn, an dëst Joer leeft souwisou näischt méi. Do sinn ech och ganz dankbar, datt ech dat nach matkrut, well ech menge ganz dat war et erëm fir eng gewëssen Zäit. Mee jo, kleng Klammer op an erëm zou.
Gutt. Sou. Sëlwer Plaz, déi geet bei mir un Between the Buried and Me mat Colors zwee. Déi do. Eng Band déi ech och schon zimlech laang kennen, ech hat se mat hirem éischten Colours Album kennegeléiert, ee vu mengen absolut Lieblings Progressive Extreme Metal Albumen. Eng Band déi esou verréckt ass, avantgardistesch, experimentell an jo och immens immens talentéiert an déi hunn et wierklech och drop. Aggressivitéit mat mat doucem progressiven Spill ze vermëschen wéi keng aner Band, gell? Ja. An ech war iwwerrascht, dat war och en Bemol aus dem heiteren Himmel komm, dat den Album do ugekënnegt ginn ass. Ja, An dat ech hunn stimmt. cool fonnt, so, ah, Colors zwee, hm, nice. An effektiv, ech hat Colors eent virdrun an Ecker gelauschtert gehat, an effektiv, dat kanns de definitiv als eng Fortsetzung vun deem Album gesinn, ne? An Ech weess soss net wat ech nach soll soen. Den Album ass, en ass komplex, en ass net onbedéngt einfach ze lauschteren, do muss een sech och wierklech schonn dohinner sëtzen, Kopfhörer undoen an dat vun hannen bis vir eng Kéier duerchlauschteren. Dat ass näischt wat een elo beim Auto kann lauschteren oder oder dat muss een intensiv eng Kéier duerch duerch sech goe loossen. Do gings mat mat Parkinson ronderëm fueren wanns de deen.
Esou ongeféier, jo, jo.
Hien Tempowiessel an alles, gell, dat ass, dat ass Wahnsinn an eng Band, eng Band, déi immens vill Respekt vun menger Säit verdéngt, gell, an ech ëmmer erëm frou sinn, wa se en Album rausbréngen an dat doten, dat ass fir mech ee vun deene beschten Albumen säit enger gudder Zäit, wou se rausbruecht hunn an. Bien, sou, also fir meng Sëlwerplaz, ech hunn et zwar vergiess dranzeschreiwen, Drin zu sliven, sorry, dran ze schreiwen, wéi mer eis ausgetosch hunn. Äh, meng Platz 2 also am Fong war gespléckt. An ech hunn aus dem Grund gespléckt, well ech net konnt soe wat ech méi gelauschtert hunn oder méi méi äh, méi Drang dozou hat ze lauschteren. An zwar ähm, och eng Band, wou ech schon erwähnt hunn, mam Daniel, de Metal Inspector war äh, landlos mam Album Wildhund, wou dëst Joer rauskomm ass. Eng alternative Shoegaze, jo, Black Metal vläit lo net, awer et huet esou e bëssen en Unhauch dovun. Ja. An déi zweet Band, déi ech am Fong do parallel setze muss, ass äh, Amen Ra, huet dëst Joer den Album The Dorn rausbruet. Ah ja, okay.
An ähm, ech äh, hunn Mass, wat fir een Album war dat elo scho méi, Mass 6, War mengen ech bis dato dee beschten Album, och wann et absolut ass Post Metal gell, deen deen s de net einfach esou kanns lauschteren, wann s de dech net ganz an déi Zeen do eraffale léiss an dech einfach nëmme goe léiss, well et esou psychologesch scho bal ass, wéi hir Lidder sinn an wéi hir Lidder dech zu Gronn jäize voller Péng. An duerfir stinn déi zwee drop. Wéi gesot, wat wat de Colin virun allem am Gesang och erëm op den Dorn geliwwert huet, fannen ech phänomenal. Ech muss awer dozou soen, ech mengen, fir déi grou fir de Groussdeel vun de Leit, wou eis hei nolauschteren, ass Amon-Ra definitiv eng Spuer ze ze Ze schmerzvoll an dat ass och dee Grond wisou ech mer net secher war op ech se soll drop maachen. Den Album ass mega gutt, ech ka lo net soen op e besser ass ewéi Mass Sex, mee ech sou ënnerschiddlech wéi déi zwee Plazéiert hei sinn, Landlos an Amen Ra, déi zwee géing ech dann op Plaz zwee setzen. An déi wiesselen sech och esou of an der Playlëscht, muss ech soen. Ok, ok, nice, nice. Jo, ech hat Amon Ra an dech gelauschtert gehat. Ech sinn elo net hire gréisste Fan. Den, dat, dat, dat Post-Metal, doomeg Post-Metal, war ech nach ni esou grousse Fan dovunner. Awer hir, haaptsächlech hire Gesang, dat verzweifelt, déi Verzweiflung an hirem Gesang, dat ass dat, wat mir am meeschte gefält. Mä ech hunn ebe gär e bësse méi Vitess nach a menger Musek. Jo, dat stëmmt. De Munera ass wierklech eng méi, oh, gechillt war ass elo vläicht dat falscht Wuert. Nee, nee, dat kanns de net nennen. Dat ass definitiv net de Fall.
Mee si si wierklech keng, wou elo groussen Tempo weisen. Mee et ass wierklech, wa wann am Munera en Hummer ass. A si schloen mat deem Hummer der e mega pickegen a raschtegen Nol an de Kapp, dann da passt et esou e bëssen esou an lues, dass s de all Zentimeter spiers, deen an dech andréngt.
An ech mengen, dat ass eng gutt Beschreiwung. Schéin. Jo, jo, nawell, nawell.
Dobäi muss och soen, wa mer souwisou scho bei dem Thema Doom Metal an Post sinn, Muss ech och leider kuerz erwähnen, och wann se et net hei an d'Lëscht gepackt hunn, ech wäert se nach an d'Spotify-Lëscht setzen, well ech elo just dru geduet hunn, dat ass Sunn huet och en neien Album dobaussen an dat ass jo puren Drone. Drone ass eppes ganz Komplexes, op dat ech net ze vill wäert agoen, mee dat ass gäil. Sou, Klammer op, Klammer zou erëm. Ok, ok. Jo de Landlos Album deen hat ech och gelauschtert, dee hat ech och virdrun net kannt gehat, duerch dech hat ech déi elo kenne geléiert. Lauschtert sech immens gutt, ass immens atmosphäresch, ass elo och net onbedéngt menges. Ech hat immens, bon du fënns natierlech Parallelen zu zu Alcest an der Musek an ab und zu hunn ech esouguer esou e bëssen Deftones draus héiere gehat.
Ja, ja, ja, ich, ich, ich habe mich schon erinnern gefehlt das hat mir ein bisschen gefallen gehabt muss aber so den, den Viergänger Album von dem doten ich komme nämlich auf den Numm den hat mir aber dann ein bisschen besser äh, gefallen trotzdem Melting noch. Sun eigentlich ist das ja ja ne, doch ziemlich geile Cover ja um, ja bei, bei den, äh, den ja. Näsch von Alcest huet jo eng Zäitche bei hinne gesongen Just so als Klammer op, dofir et, et ass schonn dee selwechte Stil vu Musek, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat op alle Fall.
Okidouk, dann komme mer bei Gold, Nummer eent. Wéi gesot, ech hat schonn erwähnt gehat, Spiritbox mat Eternal Blue ass bei mir op Plaz eent. En Album, deen een vläicht net onbedéngt vu mir géif erwaarden, datt en op Plaz eent wier, well et jo schonn zimmlech e bësse méi en, deelweis zumindest, e bësse méi rouegen, soften Album ass. Ja, et ass fir mech einfach déi, de perfekte Sound fir dëst Joer, deen Spiritbox d'lescht Joer schonn ugekënnegt haten mat hiren zahlräichen Singelen wéi Bless Bless Be an och Holy Roller, wat och Gott sei Dank op deen drëtten Album gepackt huet, well et immens gäilt Lidd ass. An den Album ass, ech fannen, Heiansdo ass et wichteg, wann d'Lidder op engem Album richteg plazéiert sinn, datt et Sënn ergëtt, och wann et kee Konzeptalbum ass. An deen doten, dee mécht dat 110 Prozent richteg, vun hannen bis vir. An ech fannen et och gäil, datt dat luesest Lidd dat lescht ass, Constance, e Lidd, wat immens, immens traureg ass. An dat ass punkto Sound alles, dat esou soll modernen Metal kléngen an du kanns kanns si am Fong e bëssen als eng Newcomer Band beschreiwen, awer si hu jo eben och alleguer schonn eben Erfahrung gehat an anere Bands, ne yeah. Courtney war ebe bei West Le Barons an virdrunner nach bei enger anerer Band, ne dat war schonn immens, ja ja eben, dat waren eben och schonn immens technesch Bands gewiescht, déi musikalesch immens talentéiert waren, an dat wat se elo als Spiritbox op deem doten Album gemaach hunn ass fantastesch, mir falen soss keng Wierder an. Nee, dat ass och absolut richteg. Bah, du sees, wann s de elo kucks, I Wrestle the Bear Once, ech hunn gutt fonnt wéi hatt deemools dem Christa seng Parts iwwerholl huet, mä et kënnt awer bei wäitem net esou, et ass ni esou Nee.
Sou stëmmlech gefuerdert gi bei West Le Barons wéi hei, gell? Ginn ech der honnertprozenteg Recht. An dat, dat mécht, dat mécht hire Sound einfach aus. An ech menge si hunn mëttlerweil schonn hir eegen Niche opgemeet an hiren eegene Genre, wou warscheinlech an den nächste Jore ganz vill Nachahmer probéieren, sou eppes Ähnleches ze maachen. Dat kann ech mer gutt virstellen. An dat ass och berechtegt dann. Et huet, Et huet eppes vu Metalcore, ouni Metalcore ze sinn, awer et huet och dat Progressiivt an deen djenty Sound sou e bëssen. An heiansdo verschidden Lidder souguer sou eng ganz kleng Spuer vun New Metal, hunn ech erëm erkannt gehat. Ech mengen ech weess, wat fir e Lidd ass dat, wou s de.
Ech mengen ech weess, wat rinnst de mengs. Dat éischt Lidd. Sunkiller. Nee, dat war net, nee, dat, jo stëmmt, Soundkill ass dat éischt, nee, Hurts You mengen ech. Ah, Hurts You, an et ass och dat anert, wat ech domat verbannen, We Live in a Strange World, fannen ech, dat, dat ass och zimmlech, Jo, jo, jo. Dat ass och en Titel, wou natierlech ganz gutt elo bei déi aktuell Situatioun passt. Mee, mee jo, ech maache just nach eng Kéier ganz kuerz op, fir wat ech virdu gesot hunn, Son-O, also just fir e klengt Beispill ze ginn, well. Sun O huet deen Album, et ass elo keen neien Album, mee et ass en esou e Live Album, et sinn 3 Lidder an d'dauert iwwert eng Stonn. Da sinn dann, ech mengen eng Stonn 20 nëmmen Drone, gell? Dat ass scho wahnsinneg. Jo, wien dat gewinnt ass vu Sun, ne? Deen dat och gär huet, dach.
Mee jo, wat hunn ech op menger Eent stoen? Ech hunn nach guer net gesot, wat ech op menger Eent stoen hunn. An en Album op deen ech mech extremst gefreet hunn an och absolut net enttäuscht gi sinn. sou mech mat derer mat hirer EP of Sunless Realms hunn se mech gefaangen an hirem Netz a sou mech nemme lass gelooss an dat ass Inferi mam Album Vile Genesis wou dëst Joer erauskomm ass an wou mengen ech an deem ganzen Tech Death Metal an deem ganzen Tech Death Metal Dëppen e bëssen sou rausklemmt a seet hallo mär mär kënnen et op eng ganz melodesch Aart a Weis An an eng wierklech eng eng eng eng eng wonnerbar Aart a Weis fir kloer ze maachen, Mär spillen nach ëmmer mat sechssäitege Gittaren a mir sinn nach ëmmer gäil. An enger Welt wou et, wéi ech et och scho mam mam Daniel a mat dir riets hat, an enger Welt wou Gittaren ëmmer méi Säite kréien, gell, ass et ass et ass et wahnsinneg wat si hei op enger Standard-Gittar eriwwer bréngen, all eenzele Museker do an der Band, de Bassist, de Malcolm dann op der Gittar, deen aneren an de Batteur, de Sänger, dass den Interplay vun deenen, gell, ass genial an deen Album leeft non-stop bei mir. Wann ech misst e Liblingslidd vun deem Album wuelen, dat ass, dat ass net, dat ass net méiglech. Ech hunn zwar an d'Lëscht hunn ech Simian Hive gesat, well dat vläit mat dat verréckteste Lidd ass, mee dat ass net dat beschte Lidd, well se sinn all einfach gäil. Ech sinn. Jo, jo, ech ginn der Recht. Ech hat den Album warscheinlech net grad esou oft gelauschtert wéi s du, awer warscheinlech huet dat keen. Warscheinlech huet dat keen. Nee, mee du hues Recht, dat ass vläicht mat ee vun deene beschten Death Metal Albumen, déi dëst Joer erauskomm sinn. Ech hunn dat, dat si vermëschen eben dat, dat, dat. Melodiöst, dat Technescht an och eng gewëssen Epicness mateneen, gell? A kreéieren domadder wierklech e bombastesche Sound, scho bal eng Wall of Sound kanns de dat nennen. A si si wierklech immens, immens gutt doran. An ech mengen, du has dat d'lescht Kéier och scho gesot gehat, ech hunn deen dote Genre vun. Tech Death Metal och léiwer wéi dat wat elo Archspire gemaach hunn, obwuel deen Album Drone Corps Aviator och immens immens gutt ass, immens gudden Tech Death Album fir dëst Joer, mee ech hunn dat wat Inferior maachen awer och léiwer, muss ech soen. Den Album heescht zwar Bleed The Future. Ah pardon, jo ech war.
Ech war mol elo, hä ass dat nach en aneren? Sou nach een Ausdrock. D'Lidd heescht esou, et war gekoppelt zu engem Wierter. Jo, stëmmt, stëmmt, sorry. Jo, dat ass wouer. Wann een an, wéi gesot, wann s du un techneschen Death Metal denks, denks du un Obscura, wou dëst Joer och en neien Album erausbruet hunn. Du denks un, effektiv elo, un Archspire, du denks un Necrophagist, déi gutt al Saachen, Dying Fetus, esou Saache wéi dat. Ech fannen et awer wichteg, wéi s du scho gesot hues, wann s de kanns déi epic déi Epicness wou aner Bands, wou deelweis esouguer esou Symphonic Metal Bands eriwwer bréngen, esou dat Ganzt mat enger Tech, mat engem techneschen Death Metal mëschen, dat ass, dat ass richteg nice Stuff. An alt erëm muss ech et soen, well och Deciderium, wou ech op Plaz 9 hunn, ass op deem selwechte Label wéi Inferi, op The Artisan Era, an do si wierklech extrem vill schmackvoll Saachen dran, fir, fir Leit wou, wou e bësse méi wëllen, wéi just den Death Metal oder den Technical Death Metal, mä do gees de wierklech bei bei epesch Saache wullen an dee dee Label huet wierklech méi wéi ee gudden Artist. Mee jo, ech mengen mir hunn e schonn gepackt. Mir hunn gepackt.
Eis Lëscht.
Gëtt et dann nach eppes elo eng, ech mengen dat hei ass elo natierlech villes hu mer net genannt, villes steet an der Lëscht.
Nee, leider net. Ech mengen, maacht iech selwer e Bild iwwert dat, wat dëst Joer gelaf ass. Dat, wat elo nach kënnt, wäerte mer eventuell an d'Spotify-Lëscht setzen. Gëtt et dann och vläicht iergendeppes, wat s du elo schonn weess, wat d'nächst Joer erauskënnt, op dat s de dech frees?
Ganz éierlech gesot, nee. Ech hu mech nach net informéiert, wat elo alles d'nächst Joer Rauskënnt. Ech loosse mech, ech loosse dat nëmme sou op mech zou, zoukommen e bëssen. Wann, wann ech dat sou, sou ee Mount virdru gewuer ginn, da kritt et mir schonn duer. Jo, dat, dat, do maachen ech ëmmer de Feeler, ech ginn ze vill sichen an da kucken ech, dass et eréischt a sechs Méint erauskënnt, an da se, oh wat, nee, ech muss nach sou laang waarden. Dat ass scho bal wéi Gebuertsdeeg. Jo, mee ech hat eréischt Gebuertsdag. Jo, mee awer. Awer ech fir mäin Deel, ech, ech, ech kann der et soen, well et, et ass effektiv nach net ganz vill elo gewosst, wat mech elo interesséiert, Ah nee, Wintersun ass net dobäi.
Wee wonnert dat? Wee wonnert dat?
Wild Run bréngt am Januar en neien Album eraus. Ah jo. Op dee sinn ech wierklech gespaant, well och déi zwou, dräi Single-Auskopplungen hu mech rëm gutt geflasht. Eng gutt progressiv, melodesch Death Metal. Blind Guardian sollt d'nächst Joer en Album erausbréngen an dat neit Lidd, wat se virun e puer Deeg erausbruet hunn, muss ech soen, ok. Ech gi Blind Guardian weiderhin eng Chance, och wann déi lescht Album mech net esou wech ewech geheie hu wéi soss. An awer, dat ass erëm en gudde Beweis dofir, dass de och nach an engem héijen Alter kanns dech verbesseren, kéint ech mer virstellen. An nach eng aner Saach, do fir d'nächst Joer wäert wahrscheinlech méi méi Power Metal bei mir op der Lëscht stoen. Och d'Schwede vun Hammerfall sinn endlech erëm do. An eng Band wou ech och immens gär hunn vun Ufank un an ech si wierklech gespaant wat vun deene kënnt. De Rescht muss mer dann kucken.
Ech dat eenzegt wat ech nach ka soen, Arch Enemy haten dëst Joer nach e Lidd erausbruecht gehat, Deceiver Deceiver, an bon ech mengen et ass net offiziell ugekënnegt, mee ech mengen dat do och eppes um Ubrauen ass ne, an dat do d'nächst Joer wahrscheinlech en Album wäert nokommen, a wann dee sou kléngt wéi dat Lidd wat bis elo erauskomm ass, Dann freeën ech mech definitiv drobber muss ech soen. Also ech mengen déi Lëschte ginn et jo souwisou an wou drop steet wat kënnt. Mee et ass effektiv meng ech dat bescht wann s dech iwwerrasche léiss einfach. Jo jo. Net de Feeler wou ech maan, géi net zevill kucken. Nee ech maan dat ëmmer esou, esou ab und zu ginn ech luussen esou. Ab und zu.
Gutt, vue que dass dat hei elo déi soi-disant lescht ass fir dëst Joer, soe mer nach eng Kéier, mengen ech, un dëser Plaz Merci u jiddereen, deen dëst Joer involvéiert war mat eis, an déi, wou d'nächst Joer scho Saachen hunn, wou se mat eis wëlle maachen. Jo, et war en, ech mengen, et war en interessant Joer fir eis allen zwee. Et war wierklech chargéiert mat Mat gudde wéi schlechte Saachen a mat ganz vill Musek, mat Kreativitéit vu béide Säite vun eis, wou mir sinn, mengen ech, elo, ech sinn esouguer fest dovun iwwerzeegt, datt mer elo de Moment op engem perfekte Level stinn an op probéieren an deem Niveau weider weider ze schaffen an zumindest de Niveau ze halen, wou mer elo de Moment sinn. Et ass nach e bëssen eppes geplangt. Ech hunn zwar, mir hunn zwar do nach keng Nouvellen, vläit kann een et schonn teasen, mee vläit maache mer, nee komm mir maachen et awer net, mir maachen et net, komm mir loossen d'Leit, Leit roden. Loosse se zappelen.
Mir loosse se zappelen.
Jiddefalls, ech, ech mengen dat, dat war et gewiescht fir dëst Joer. Voilà, jo dann wënschen iech nach, Chrëschtdag ass jo lo riwwer wann dat hat eraus kënnt, wënschen mir iech op alle Fall nach en gudde Rutsch fir d'nächst Joer eran. Gudden Rutsch, gesonde Rutsch. An dann och e groussen, jo e gesonde Rutsch op alle Fall, passt op iech op. Grousse Merci. An dann héiere mer eis. Absolut.
Mir vu Kaméidi soe Merci a bis d'nächst Joer. Au revoir.
Ciao, ciao.